Yo ahwɛfo a mohwɛ me ma mo akwaaba de ba Dora TV so Dora TV a yɛbɔ ne mmra ne sɛ The Solution Center The Solution Center ampa efisɛ aha sei na wo haw, amanneɛ, atete, yareɛ bi a ɛrehaw wo nya ano aduro. Dora TV so na yɛma wo hu nokorɛ a ɛwɔ Nyame mu. Dora TV so na ɛkura wɔn gyidie atɔ nsuo mu, wɔn san nya gyidie wɔ Kristo mu. Dora TV a yɛwɔ terms a yɛka no sɛ, Switch To to someone to switch for someone to switch to someone yɛn nyinaa nea yɛka nyinaa yɛpɛ akyerɛ sɛ ka kyerɛ obi ma obi nso nka kyerɛ obi di ho adanse kyerɛ obi na ɔno nso ndi ho adanse kyerɛ obi na yɛnyɛ adwene korɔ ne akoma korɔ ɛmfa nta Dora TV akyi me a meka sei me din ɛdi Lisa subscribe share na like Dora TV Dora TV the solution center Na Dora TV ɛndɛ deɛ yɛde brɛ wo deɛ. Yɛabɔ mmɔden adɔ mu sukuɔ, adɔ mu sukuɔ akyinaakyinaakyinaa akɔ akɔhyia yɛn maame bi. Na maame yi a meka ne ho asɛm yi, ne ho ɔtoro papapapapapa, ne ho ɔtoro, ɔse nkruma, menhu din a memfa ntoto ne ho. Yɛfrɛ no Bulldozer One no. Ne ho ɔtoro papaapa, ɛnyɛ asɛm kesewa. Enti ɛndɛ yɛne maame yi bɛdi nkɔmmɔ ne atie ne ho nsɛm, ne din, Sɛ na ɔyɛ n'asɔre sɛ na ɔyɛ ne nneɛma si fa. Nti no, yɛnsɛe mmerɛ koraa no, wobɛbɔ wo din akyerɛ yɛn ahwɛfoɔ a wɔhwɛ yɛn. Yo.
Mekyea w'ahwɛfoɔ nyinaa, w'ahwɛfoɔ a wɔhwɛ Dora TV nyinaa. Mesɛ Awurade asomdwoe nka wɔn. Me a mote me din, mo a, me a mohwɛ me ɛnnɛ yi, yɛfrɛ me Dɔkta Bishop Dora Ibrahim. M'asoɛeɛ yɛ wɔ Nsawam, Nsawam, ɛhɔ na mewɔ. Na meyɛ hairdresser ansa na dom no frɛɛ me. Ɛnam asoɔden nti, ɛbɔɔ me dam. Saa. Nyame adom ya ɛbɔ me da ma nya ne easy because ma so yɛ den me yɛ obi a me yɛ stubborn me kura stubborn heart me yɛ obi a me ngye adeɛ ndi ya na ɛkankan mpo sɛ asɔre a yɛ se yɛ use candle ne soda water dɛbi dɛbi dɛbi because yɛn asɔre a yɛ kɔ no dabi a yɛ preachi gɛnsi sɛ saa nsɔre no ɔmo nfiri Nyame ɔmo yɛ abosom nti no ɛmere adom no baa me so a m'ani tete yɛ na me use candle ne foda water no ma me suro wiase na afei na mahu sɛ sɛ nokorɛ wɔ baabi. saa. Nti no sɛ mo abɛhyia yɛ ɛne na masoɛ yɛ ha meyɛ healer meyɛ spiritual healer adeɛ biada a ɛyɛ a me Nyankopɔn no ɔde me ɛyɛ ɛma no yɛ nsɛnkyerɛnee. Wodi kan kasa no wokaa sɛ wokaa sɛ adom no baa wo so na wose wonyɛ na ɛbɔɔ wo dam na na sɛ Nyame dwuma yɛ nso deɛ obi bɛseɛ wo na wode wo ho ti na ɛnyɛ by force so nti ɛyɛ dɛn na afe deɛ atumi bɛbɔ wo dam sɛ kyenkyerɛnkyerɛn Nyame adwuma. Ɛyɛ asɛm yoo medase Deɛ ɛwɔ mu ne sɛ, ɛɛ, yɛn nyinaa yɛdan obi. Ewiase no, yɛn nyinaa yɛdan obi. Nti neɛ yɛdan no no, deɛ ɔno ahyehyɛ ama wo sɛ yɛ no, ɛnna wobɛyɛ. Nti Saa. ɔkaa wɔ n'asɛm mu sɛ, na nnipa pɛ ɛnyɛ Nyame pɛ. Na Nyame pɛ, ɔse nnipa pɛ ɛnyɛ Nyame pɛ. Ne Nyame pɛ nso nyɛ nipa pɛ. Wahu?
Nyame pɛ no na ɛyɛ nipa pɛ, but nipa pɛ nyɛ Nyame pɛ. Enti ɛno kyerɛ sɛ onipa dasani, Nyame, ɔno pɛ a ɔwɔ ma wo no, ɛbɛba. Woyɛ dɛn a ɛbɛba mu. But nipa pɛ deɛ, ɛntumi mba mu because ebia na wo wo pɛ no ɛyɛ bɔne, ɛyɛ owuo, ɛyɛ yareɛ de, wobɛkɔ amanneɛ bi mu. Enti Nyame pɛ no yɛ pɛ papa a ɛno n'akyi no ɛpɛ pɛpɛ biara nni hɔ bio. Enti mmerɛ adom no baeɛ no a meyɛ asoɔden, mekɔ asɔre a, yɛse wɔ adom a ɔso kɔyɛ adwuma, Me woyɛ asɔfo meba w'asɔre na wohyɛ me nkɔm woanhyɛ me sika kɔm na wose mɛyɛ nyame adwuma mɛsɔre agya wo hɔ akɔ Sɛ sika no ara.
sika no ara na mehwehwɛ because m'ani yɛ den woa woa wonim meyɛ premani na Me a woahwɛ metumi hu yes ndɛ meyɛ koraa yɛse premani. ndɛ koraa a adom no wɔɔso a woyɛ nyame dwuma Ɛyɛ koraa adom. ntsi na mese fɛ hu wo tse wɔ me a mowɔ wiase koraa kyerɛ sɛ Ɛyɛ adom yɛda nyame ntsi ase. asoɔden ntsi ɛsɛe me but nhyira nka Awurade sɛ Me m'asɔre kwan a me faa so a me de bie m'asɔre mpo deɛ ɛyɛ a na ɛyɛ nwanwa because time a dom no baa me so a ɛbɔɔ me dam no me nam kurom me hu obi a na ma ka ne problem akyerɛ no and me ka kyerɛ wo a na ma ma wo ano aduro sɛ yɛ wei yɛ wei yɛ wei ɛbɛkɔ eti obi a nyame faa me so saa ne yareɛ ɛboa no Ná nipa no odi adeɛ, ne nipadua nyinaa aporɔ, a ɛde no akyi no ɔnya ayaresa. Asɔre a wɔkɔ no wɔkasa tia saa ahennie no. Enti wɔhyiaa me no, me mennim, wɔn na wɔka, because by then na meyɛ a meyɛ meyɛ nipa foforɔ bi na me now agya adwene no Te mennim sɛ, deɛ ɛkɔ, te nti sɛ mede ɛka wokɔ kyerɛɛ no. kurom koraa kɔyɛ biribi koraa wonnim sɛ woayɛ Dabi biribi. dabi dabi dabi, time a dom no baeɛ na mennim hwee, mennim deɛ ɛkɔ so.
Okay.
Enti mehyiaa maame no, Ɛna maame no, according to ɔno n'asɛm a ɔka sɛ, Mehyɛɛ no nkɔm, na nea egu ne nipaduae nyinaa no, mekyerɛɛ no deɛ ɔnyɛ. Enti ɔkɔeɛ kɔyɛeɛ. Ɛfiri sɛ ɔyɛɛ adeɛ no, ne ne nipadua no a ɛmu ayɛ kuro pakyaa no nyinaa kɔeɛ. Enti da koro mewɔ fie ara pɛ, mehuu sɛ ɔde nkurɔfoɔ bi dii n'akyi na wɔso plastic kyɛ na wɔbaeɛ. And ɛbaa no saa no, mehyɛ nipa no nkɔm na mekyerɛ no deɛ ɔnyɛ a, wobisa me sɛ mewɔ a na makyerɛ wɔn akyiri akwan. Nti mewɔ hɔ na wei aba, mehwɛ Sɔfo Maame, yɛse Sɔfo Maame biaa nni fie ha saa, nti da koro Maame yi baeɛ, ɔse ɔno deɛ ɔnkɔ asɔre biaa biom because berɛ a wabra ansa na Nyame afa me so agye no, ɔnkɔ biom. M'asɔre tie no nyinaa ni. Nti Maame no saa da no ɔse ɔnkɔ, ɔde nkurɔfoɔ bɛyɛ six di n'akyi, wɔn nyinaa so plastic kyɛ, Ɛna yɛde to hɔ yɛ starting mpaeɛ. Me sɛ asɔre no ahyɛaseɛ ara no no hia me ho ho o. Nti me sɛdeɛ yɛte no obi nan ase gye nteteɛ me deɛ mangye nteteɛ wɔ baabiara ɛyɛ Nyame na wafrɛ me ɔno ara na ɛtete me nti me frɛ no baabi ɛfiri nie. Enti na ɛnkyɛ sɛ sɛ na asɔfo no bi koraa kɔ kurom kɔbrɛ paakra no, wo deɛ wo asɔrebea no koraa, ɛyɛ biribi Nokorɛ Nyame anim, ketewaa bi. sɛ obi rehwɛ me a, ɔbɛtumi adi adanseɛ. Sɛ obi sɛ ɔhu sɛ me, maba kurom abɛpreachi da a, ɔbɛtumi ama comments. Menyɛɛ saa Wonyɛɛ adeɛ bi no. koraa da, na mmom. Time a m'ani so tetee me na mete fie. But adeɛ no baeɛ a ɛbɔɔ me da, ɛde me kɔɔ kurom. Nti ayɛ te sɛ menenam Me me deɛ no meyɛ odiyifoɔ me me mpreakyi ɛnyɛ sɛ menim nyame asɛm menim nyame asɛm but ɔse adom akyɛdeɛ no obiara ne nea ɔde ama no nti me me deɛ ne sɛ ɛnyɛ asɔfoɔ na sɛ bi ɔmo preakyi no bi sɛ bi a ɔbɛ preakyi fiti anɔpa ɛnyɛ ɛno bi but me me deɛ no mehu wo a me meyɛ healer spiritual healer nti mehu wo na mehyia wo a adeɛ bi a ɛha wo no Nyame bue m'ani ma mehu na maka akyerɛ wo and meka akyerɛ wo nso a mema wo ano aduro na wayɛ nti me me prophecy no me me ministry no. Te sɛ ɔyɛɛ yɛ anaa ɛno ara no no. Ɛkwan a yɛfaa so baeɛ ni nti me saa deɛ Obia wo nkɔ asɔre wo ngye saa nnoɔma no ndi. Asɔre a me kɔ no na yɛ preachi gensi candle. Kyerɛ sɛ mo ngye saa nnoɔma no ndi koraa. Nti me wo frɛ me wɔ asɔre na me ba na mo sɔ candle mo yɛ saa firi da me se yɛ yɛ mame wɔ taa asɔre nti me me maba ɛnɛ mahu nokorɛ no. Na enti ma mepakyɛw o, ɛbaa no saa no a wohyɛɛ ase yɛɛ saa nneɛma nneɛma no, w'ankasa no, na ɛyɛ nwanwa. Wohu sɛ, ɛɛ, mɛka asɛm bi, sɛ yɛn nnipa no. Yɛaka ahyɛ wo tirim, woahu, ɛfiri wo mmɔfraase a worenyini nyinaa, nea yɛde atete wo, nteteɛ a wogyeeɛ no, saa nteteɛ no, it take effect wɔ nnipa so. Enti no, me, m'ani so tetee me, na mebisa me ho sɛ, Ah, na wei, ɛfiri he? But ɛma me hu nokorɛ no because ansa na m'ani so bɛtetem no yɛ dɔ yɛde me dɔ asukɔ yɛ biebie m'ani ma me hu nneɛma bebree ma me hu sɛ sɛ na asɔfoɔ no a wɔn bɛ gyina wɔn mo pulpit so ɛka sɛ wei ɛnfiri nyame no me throw challenge sɛ sɔfo bi a wɔse nyame afrɛ no Me me true saa challenge no sɛ sɔfo bi a ɔse nyame afrɛ no bia a wɔno sɛ wɔnsɔ candle no ɔmbra na ɔmbɛma comment nea ɛwɔ ka no sɛ ɛyɛ nokorɛ paa a wɔmbra na ɔmbɛma comment sɛ candle sɔ yɛ abosomsom me true saa challenge no. Na kyerɛ sɛ sɔfoɔ biara sɔ candle. Wɔn sɔ ba wɔn sɔ de si wɔn altar so wɔ dɛm ɔnsɔ mfa mma abɔnten na me bisa o na wo sɔ candle wo nya light off na wo sɔ candle deɛ ɛndeɛ nyɛ bosom. Hmm ɛyɛ asɛm o. Enti m'ani so tetee me no ɛna me hu sɛ ei sɛ yɛ abrɛ yɛ di yɛ hwiammɔ bebree because nneɛma no a ɛwɔ yɛ ho a Nyame bɔɔ yɛn sɛ ɔse na monsɔ kanea dua no nsi esum no so na esum no bɛ dwane ɛnɛ obi ba me hɔ na me mede kosua me hyira kosua so obi ba na ɔpɛ ba a kosua gyina hɔ ma ɔkra obi ba me hɔ na ɔpɛ ɔpɛ ba metumi fa kosua no me hyira so ama wo sɛ di obɛnya ba Obi gyina akyiri a ɔse ɛyɛ abosomsom na me bisa sɛ bosom bɛ na watumi abɔ kosua da ɔse ɛyɛ lack of knowledge ɔse lack of knowledge my people perish me nsuo bɔfoɔ na me kuta abɔfoɔ a me kuta a mede wɔn yɛ adwuma nyinaa yɛ nsuo enti me nsuo wo ba ha me use anointing oil wo ba a mɛsa nsuo na me sra so ama na wanom ayarefoɔ a ɛwɔ ha nyinaa nsuo a ɛwɔ hɔ no ɛno ara na wɔn nom Menyɛ hwee ma wo me me hyira nsuo so ma wo no asa because tumi biara nni wiase a ɛkyɛn nsuo tumi. Wo kan Genesis one no ɔse na awurade de ne honhom no aguu nsuo no mu nti ne honhom bɛbutu nsuo no ani nti nsuo tumi no ɔdasani biara nni hɔ a ɔwɔ saa tumi no and tumi biara nni Onyankopɔn akyi a saa tumi no sene Anaa ɔbɛka sɛ ɔno ɔwɔ tumi a ɛyɛ nsuo, daabi. Me maame pakyɛw o, wei deɛ mentwa w'ano o. Sɛ wokyerɛ mu a, wose wode nsuo na ɛyɛ adwuma? Mede nsuo na ɛyɛ adwuma. Pakyɛw yɛn ara yɛn pure water yi a yɛtɔ nom no bi ara na Daabi. ɛnyɛ ɛno bi a? Mewɔ fam nsuo. Fam Mmerɛ a nsuo. mebaa ha no, na sɛbe sikasɛm yɛ den. Time a Adom no baa foforɔ no, onipa bi ahia aboafo wɔ wiase. Ansa na wobɛ, wobɛduru, wobɛduru soro no, Awurade ma Wofɛ baabi ansa na woaduru nti me baabi a maduru ɛnnɛ yi ɛnam members no so na wɔn ama maduru because na mensɛ bi nti wɔn a adom no baa me so a mebɔɔ mpaeɛ maa wɔn yɛɛ nneɛma maa wɔn yɛɛ akwankyerɛ maa wɔn a Nyame apagya wɔn no wɔn na wɔn hyira me because sɛbi adwuma a meyɛ no Nyame wɔmma sika ɛntɔ mfiri soro ɛmmrɛ me nni. Enti wɔn no a wɔde wɔn haw no reba no, dɛm a me midi ama wɔn a meboa wɔn ma wɔnya adansedi na wɔn nso yɛ dɛ hyira me, because ɔse mede kyɛ kwa, enti nea me mewɔ no woba a, mebɔ mpaeɛ ma ɛyɛ ma wo, na ɛyɛ yie a, wokɔ a, na ɔde m'aseda abrɛ me, nti me sika a menya no nyinaa nti, by then a yɛbaa ha no, na sika mpo a yɛde tɔ anwea mpo na ebi nni hɔ, enti yɛkɔtutuu fam, enti fam no a yɛtutuu yɛ te sɛ normal fam yi a mepɛ anwea twa block de astate me ministry no. Adeɛ kyeeɛ na nsuo ayɛ anwea no mu ma. Ɛɛ, Baabi a nsuo, motuu nɔteɛ no, yɛtuu nɔteɛ no. ɛhɔ yɛɛ bun, adeɛ kyeeɛ na nsuo ayɛ mu ma. Na nsuo ayɛ mu ma. Nsuo tɔeɛ. Nsuo antɔ, but adeɛ kyeeɛ na nsuo ayɛ mu ma. I was shock. Bo, yɛtu, sɛ sɛ na mete hei, Yɛtu te sɛ, na metu fam.
yɛtu fam a yɛretutu anwea. Nsuo, nsuo antɔ, Adeɛ kyeeɛ yɛkɔeɛ a workers no nim sɛ wɔn san kɔtu anwea no, wɔn kɔeɛ na nsuo ayɛ mu ma. Nsuo ayɛ.
Ayɛ bula no mu ma. Ɛnyɛ bula o, manhyɛ da anka sɛ mensu. Nnɛteɛ no a moatu no, na nsuo ayɛ mu ma. Nsuo antɔ. Nsuo antɔ, na nsuo ayɛ mu ma.
And it was ya.
Enti sɛdeɛ nsuo no yɛɛ mu ma saa no, na mese ah, asɛm bɛn nie, na wei deɛ. Enti yɛsan tu baabi foforɔ, adeɛ kyeeɛ yɛsan baeɛ na nsuo asan ayɛ hɔ no nso ma. Enti da koro yɛyɛɛ asɔre ara pɛ na abɔfo no bae, ɛnna ɔse, Nsuo no a, anaasɛ asase no a woatu no a nsuo no a wohu no, ɛyɛ me bɔfo wei na ɔbɔɔ ne din kyerɛɛ me sɛ ɔhaba sɛ memfa no nyɛ adwuma. Aasa, me mpagya nyinaa no no, saa bɔfo no, yes, ɔbaeɛ na ɔse ɔyɛ sika bɔfo. Since a saa bɔfo no bɛsoɛɛ me wɔ fie ha no, menni hia da. Asɔredan hɔ, mede one year pɛ na ɛsiiɛ. Wohwɛ asɔredan yi a, ne nyinaa, one year pɛ na yɛde siiɛ. Enti wɔn a Nyame de wɔn ba, wɔn problems a wɔde ba no, the more Nyame ɛyɛ ama wɔn no, na wɔn nso adanseɛ ɛne akyɛdeɛ a ɛba no, na wɔde boa ma yɛde ayɛ adwuma no. Yɛda Nyame ase.
Na, hmm, ma, kyɛsɛ aha a mete yi na me ho pere me. Mepɛ nneɛma bi ani so ahu. Esiane me baayɛ a me ne wo bɛtenaa ha yi, menhu nneɛma binom a mente aseɛ. Because ma, yɛ, yɛ, ma, mekɔ asɔre. Mmom me m'asɔre no a mekɔ no, kyerɛ sɛ yɛn altar so koraa no, nneɛma bi sei no, yɛnhu wɔ hɔ. Nti me baeɛ no, mabɛhu nneɛma bi a mepɛ sɛ mebisa wo. Mepakyɛw o, na candles yi ne nneɛma nneɛma, ɛm sɛ wei yɛ powder, ah, ɛne, na mpakyɛw dɛn na ɛwɔ adaka yi mu yi? Ɛyɛ incense. Incense. Mm. Mpakyɛw o, na nneɛma yi a. Wei nso yɛ nkurɔfoɔ car ama amesra so ma yɛhu. Kawa. Yeah. Wɔn kɔware. Daabi, ɛyɛ sunsun mu kawa ni. Ɛyɛ dɛn?
Aburokyerefoɔ kawa a mede bɛ sɛnde wɔn, mmea biara na ɛhyɛ me no. Wɔn de yɛ dɛn? Onipa biara, wohia ahobanbɔ wɔ wiase. Okay. Mm.
wobae. Yes ɛnɛ wo nam a yɛse premature death wo bɛduru ha premature wobɛduru ha premature. Wɔn a sɛbio wɔn a da biara what a shock what a shock wɔn a wɔn nkɔ asɔre. Ɛnyɛ nwanwa.
Yes asɔre saa nkurɔfoɔ no nso no wɔn kɔ asɔre na wo bɛbisa ho sɛ wɔn mpaeɛ no a wɔn bɔ no Nyame ntie ana wɔse na mo nkyinkyini ahohom no nyinaa so na mo nhwɛ na baabi a mo bɛnya ɔgyeɛ ne fahodie no ɔsɛ ɛhɔ na mo nso ɛnɛ nipa mpɛ nokorɛ Ka wɔ yɛ hyɛ me yi, yɛn fa nhyɛ left, yɛ de hyɛ right. Ebia wo ne obi wɔ fie, anaa wo ne obi mpo rebɔ bra, wo ne obi wɔ adwuma mu, wo ne no resere, nso wɔtan wo. Ɔko ntia wo nso wonnim. Ɔno ara bɛtumi anoa aduane na ɔde aduro agu mu, ɔsɛ gye di na wagye adi. Ka wɔ yi hyɛ wo nsa, the moment a wode wo nsa bɛhyɛ aduane no mu, ayi saa tumi no afiri mu. Yɛnnya, w'annya wo hwee.
Me asɔre, since a Nyame frɛɛ me, nokorɛ Nyame te altar kɛseɛ yi so yi, mensi efunu wɔ m'asɔre da. saa.
Ɛnme nsie nso da because ɛnyɛ sɛ ɛwuo mo o yɛto owuo no but the moment a yɛbɛto no na Nyame abue m'ani ma wahu na yɛhu ne yɛsi ano kwan. Okay ma meda ase ɛsiane wama yɛhu sɛ kawa no yɛ banbɔ. Ɛyɛ protection nti wei nom abrɔkyerɛfoɔ nkaa wɔ anie nti ma yɛ ho adwuma yeah. Ɛne sɛ wowɔ nkɔfoɔ wɔ abrɔkyɛ a woyɛ.
Ɛne ma Nyame ahyira me paa. Wohu sɛ eh, me nua, nea ɛwɔ adwuma no mu ne sɛ, nnipa, wowɔ wiase a ɛdi nokorɛ. Wodi nokorɛ, nokorɛ bɛdi w'anim. Mɛka sɛ nipa baako pɛ a ɔwɔ aburokyire a meyɛ adwuma, waconnect me ama nnipa bebree. Afei koraa na mereba out. Meka sɛ meba out a, saa aburokyirefoɔ ntee me nkae, but afei na maba TV station. So woate aseɛ? Enti obi a mema di. Obi a mayɛ adwuma ama no a ɔno ara witnesse ɛna ɔno adi me ho adanseɛ akyerɛ obi. Akyerɛ afoforɔ ɛna ɛnam so ma wanya nkurɔfoɔ bebree yɛda Nyame ase. Mpakyɛw o, na dɛn na ɛwɔ tompɛ yi mu resi ha yi? Wei yɛ Floda water. Mekasa no mekasɛ meyɛ sunsum sɔfo. Yɛde wei frɛ sunsum. Ayɛ te sɛ ɔbaa, mɛma example bi, sɛbi ɔbaa mpo wo kɔ da wo kunu akyi mpo a, wo dware anadwo, bɔ powder, de aduhwam gu wo ho, ɛma wo ho yɛ hwam, adɛn nti na wode saa nneɛma no gu wo ho? Wopɛ sɛ wo ho nyɛ hwam, wompɛ sɛ wo kunu bɛte nka bɔne biara wɔ wo ho. Yoo, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛtumi ayɛ dɛn? Abɛn wo. Saa. Enti yɛde wei frɛ ahonhom, Nti wei yɛ Florida water nti yɛde frɛ honhom ɛma honhom ɛbɛn yɛ nti obi a woyɛ sunsum nwuma biara no wei ɛpam bad luck ɛpam sunsum bɔne sunsum bɔne te sɛnt dɛ ɔntumi nyina nti obi a woyɛ sunsum nwuma biara no wei anasɛ even nipa a woyɛ entity no mpo no ɛsɛ wei da biara wobɛ dware mpa wonyɛ bi de frɛ wo nsuo no wode dware ɛ ɛno ara purify ɛpam ahonhom bɔne firi nipa ho paa obi wɔ wobɔ bra ɔbra no a wobɔ no A abɔ nsesa, atɔ sini. Hwee nkɔ so mma wo. Wo ba a, Wei aha. no, ɛbɛma. Ah, sista.
Me yɛ ahaban na me tete. Ɛyɛ asɛm o.
Ahaban na me tete.
Me ho Ebi ani. koraa dwiri me. Abrotirefoɔ, wei nom nyinaa yɛ abrotirefoɔ adwuma. Kafra, momfa nkyɛ. Me mpanyinfoɔ, momfa nkyɛ. Me ngu mo anim ase. Na mmom, mo mma no bi nte nneɛma bi ase nti merekyerɛ. Wahu, obi a ɔwɔ abrokyire a ɔpɛ, ɔpɛ ahobanbɔ, memfa nidi nkyerɛ. Wohu sɛ ne din na matwerɛ nie. So wahu? Ohia ahobanbɔ. Aban a ɛkata so nie. Nti wei candles a wohu yi. Woatwerɛ ne din na wode ahaban ato no so. Yes. Sɛ nipa no nni ha. Ahaban na ɛbɔ ne ho ban anaasɛ. Daabi. Mmerɛ a Jesus Christ repam ahonhom no, Ebi kogu nsuo mu, ebi kogu ɛpo mu, ebi kogu abotan mu, ebi kogu dua mu. Enti ɔse monni aduaba no na momfa n'ahahan no nsa yareɛ. Enti obi a ɔnnim nimdeɛ rekasa a, wɔse obi biara a ɔtete ahaban bi, ɔmfiri Nyame. Sista, nti wogye di sɛ sɛbi ɔbosom bi wɔ tumi a ɔbɛtumi abɔ ahaban? Dabi, menhu bi da.
Ɛyɛ Nyame abɔdeɛ.
Wei yɛ yɛse dɛ ewudifoɔ kɛtɛ ɛyɛ Nyame abɔdeɛ yes ewudifoɔ ɛhɛn mentumi nka ne nyinaa because aha yɛ badwam but deɛ mepɛ sɛ meka ne sɛ wɔn a wɔn wɔ amanɔne nyinada a wɔn wɔ problem obi wɔ hɔ ohia protection obi wɔ hɔ ɔsom daeɛ basabasa spiritual marriage ɛɛha obi spiritual marriage no akɔ so problem ama obi meka sɛ sese na waweɛ egu dedenden. Obi adwuma resɛe, obi sikasɛm, ne biribi ayɛ basaa. Enti saa nipa no frɛ me a, megye ne din no gye ne picture. Ebi wɔ hɔ, me wowura me altar ankasa so a, wei yɛ asɔre altar. Ɛhɔ ayɛ ma nti na wohu sɛ nneɛma no bi aba out no. But sɛ meyɛ wɔ inside a, edin ne picture no da candles no mu. Enti candles a egyina hɔ nyinaa gyina hɔ ma abɔfoɔ.

Ɔyɛ bɔfoɔ. Enti candles a ɛwowɔ yi ne nyinaa colours no nyinaa gyina hɔ ma days biara abɔfoɔ a wɔhwɛ day no so.
Nti ɛnyɛ candle kɛkɛ. Wohu no kɛkɛ? Ayɛ te sɛ woyɛ nipa na wo colour yɛ red. Wohu sɛ obi hyɛ red a, wa w'attention, wo biribiara ayɛ dɛ ɛkɔ so because ɛyɛ wo favourite colour. Good. Enti saa candles yi nyinaa gyina hɔ ma abɔfoɔ a wopɛ sɛ wɔyɛ adwuma ma wo that moment no. Yes. Enti saa candles nnan yi

gyina hɔ ma abɔfoɔ. Enti sɛ ebia obi wɔ amanɔne, ne n'adwuma a wɔyɛ, ne biribi anaa wayɛ biribi ayɛ basaa a, ɔntumi mma ma menyɛ adwuma mma no. Menya ne picture, ɛnyɛ ne din a, mede candles yi gyina hɔ, ɛnyɛ ɛno nko a, ha yɛ badwam, wei pɛ na mɛtumi apue de apue abɔnten, deɛ aka no deɛ mentumi mfa mpue. Ɛwɔ rituals a mɛyɛ de agu picture no so. Mɛfrɛ nipa ne kra, deɛ adi ne nya no, mɛhu wɔ ha, ayɛ ho adwuma ma nipa no anya ɔgyeɛ. Saa. Saa pɛpɛɛpɛ. Mepakyɛw, ɛno na ɛkyerɛ sɛ sɛ wose candle bi agyina hɔ ma day bi a na nipa koraa mpo no ɛtumi ba no sɛ oh w'ani gye colour wei ho na Yeah. nti na ɛkyerɛ sɛ onipa biara a w'ani gye colour bi ho no na ɛkyerɛ sɛ saa bɔfoɔ no na ɔyɛ wo bɔfoɔ anaa Onipa sɛ biara a Nyame bɔɔ wo no, wofiri wofiri kuo bi mu ansa na wo wobaa teasefoɔ asase yi so. Enti na medi kan kaa sɛ day biara ne colour a yɛ use wɔ saa day no mu. Ɛwɔ colour a yɛ use wɔ Adwoada. Bɔfoɔ a wɔhwɛ Yawada so no, ne colour yɛ blue. Alex a yɛ use de yɛ dɛ ɛde bɔ mpaeɛ because Nyame bɔ adeɛ no sɛ bɔfo baako ɛyɛ adwuma da bi a ɔbɛbrɛ nti ɔhyehyɛ days no nyinaa ɛne abɔfo a wɔn yɛ adwuma yɛwɔ abɔfo a wɔn yɛ adwuma days no nyinaa yɛwɔ abɔfo a wɔn yɛ adwuma month biara ɛti January yɛwɔ abɔfo a ɔhwɛ January so ɔwie a ɔkɔ February bɔfo bɛba ɔba bɛhwɛ saa na adwuma no teɛ saa na sunsum dwuma no teɛ deɛ ɛyɛ infective ɛyɛ secret ne sɛ yɛn a yɛyɛ sunsum asɔfoɔ no yɛ kuta keys a Straight, direct, yɛtumi ne abɔfoɔ ayɛ dɛ ɛkasa, from other pastors no ɛno ne difference no, but ɔno deɛ ɔte hɔ ɔyɛ fasting na ɔtwɛn Awurade anim, time a woyɛ fasting twenty one days na me, me menim bɔfoɔ a ɔkura awareɛ, me menim bɔfoɔ a ɔkuta awareɛ anaa ɔhwɛ awareɛ so, nti time a woyɛ twenty one days fasting no, Sɛ Menkaa Nyankopɔn sɛ bɛyɛ fasting nyɛ, biribi akyerɛ wo no. menkaa sɛ fasting nyɛ, sɛ Nyame bɛdan biribi adi akyerɛ wo no, anaa sɛ Nyame nka wo awareɛ mu, na saa time no me makɔ akɔtɔ candle red. Sɛ wowɔ short cut bi koraa a wode okay Time a wate wode bɔ aseɛ.
mpaeɛ yɛ fasting 21 days no, me makɔ akɔpɛ candle red, ɛgyina hɔ ma awareɛ, ɛgyina hɔ ma ɔdɔ, ɛgyina hɔ ma nkabom, enti menya candle red a, Mede gyina hɔ ma w'awareɛ a wawie na mefrɛ bɔfoɔ a ɔno hwɛ awareɛ so na mede problem no ahyɛ ne nsa. Enti ayɛ te sɛ yɛn sunsum sɔfo no ayɛ te sɛ wo ne wo mma wɔ hɔ, wate aseɛ, na wo ba bi pɛ sika firi wo hɔ, na wo ba no biribiara a wɔhwɛ bi ɔtumi ba wo ma wo maame no hɔ straight, but wei deɛ ɔbɛkɔ akɔfa ne nua bɛyɛ sɛ mmiɛnsa anaa ɛnan bi so. sɛ wɔnka nkyerɛ ne papa sɛ anaa ne maame sɛ ɔhia sika. Ebia ɔkɔ akɔka na ne nua no bi, ebia saa ne aunties anaa ne uncles no, obi rekɔ adwuma, ɔbɛka sɛ, Yoo, mate, merekɔ adwuma aba. Saa na sunsum adwuma no te. Enti wo time a wobɛbɔ mpaeɛ ayɛ nea wobɛyɛ na me magye dada na mekɔ. Ɛno nti na yɛse sunsum asɔfo no yɛmfiri Nyame. Yɛyɛ occultic pastors.
Passion. Yɛne Nyame kasa, yɛne abɔfoɔ no kasa direct. Ɔse wahyɛ n'abɔfoɔ ama yɛn sɛ wɔn nwɛn yɛn anɔpa, awia, anadwo. Nti yɛ yɛne abɔfoɔ na ɛdile. Nti time a wo bɛka sɛ me yɛ fasting me yɛ wei na me ma frɛ bɔfoɔ no me ne no adele straight. Wakyɛ me deɛ me nyɛ ma ma yɛ ama wo mayi me nsa afiri mu. Maame mepakyɛ wo o na powder yi ɛ na asɔfoɔ nso mo use powder. Powder gyina hɔ mɛɛ meyɛ sunsum sɔfo Sista, wo ne ma menka asɛm bi nkyerɛ wo, ewiase a yɛwɔ no, ɔho, sɛ woyɛ adeɛ na wonim sɛ nea woyɛ no ɛnyɛ a, wode bɛsie. Ampa. Wode sie.
But adeɛ bi a wonim sɛ adeɛ a meyɛ yi deɛ ɛyɛ no, yɛmfa nsie. Adeɛ bi a ɛnyɛ biara no, yɛde sie. So woate aseɛ? Mate Aha. aseɛ. But powder, wodware anadwo, wokɔda wo kunu akyi a, wobɔ powder, wodeɛ wonyɛ kɔmfoɔ. Hey! Ɛɛ, wodware anadwo na wobɔ powder, sɛbi wobɔ w'amoto, wobɔ w'aha mu, wobɔ wo baabiara powder sɛ wo ho bɛyɛ hwam. Wate aseɛ? Na woatena ase abisa sɛ na adɛn na yɛyi obi firi prison a, first na yɛde powder gu ne so. Ɔno deɛ ɔnyɛ ɔkɔmfoɔ anaa? Enti adɛn na me sunsum sɔfo, sɛ obi de ne haw bi aba na ebia sunsum mu nipa no, yɛde ade tuntum akata ne so nti ama baabi a ɔnam biara no, esum mu na ɔnam. Wama ne ne ne haw promise and fail disappointment disgrace nko ara na edi ne nya na wo ba na mihu sɛ daabi esum no a ɛredware wo no meyɛ wo ho adwuma wie a mede powder wei gu wo so a ɛkyerɛ sɛ worenni nkonim asekyerɛ ara no no No nti sɛ ɛyɛ sɛ na asa yɛyi su no normal ɛyɛ sɛ normal nkunimdie nti na nkunimdie. nneɛma. Nti na mebisa sɛ, obi sua adwuma wie, yɛde powder gu no so, ɔno deɛ ɔnyɛ ɔkɔmfoɔ anaa? Wohu sɛ ɛyɛ lack of knowledge. Ɔse lack of knowledge my people perish. Ɛsɛ sɛ Kristofoɔ yɛsua nimdeɛ. Mewɔ asɔfoɔ, mebɔ nsɔre ne bi din a, Wɔn agyede wɔ wiase afanan nyina. Me wɔ saa asɔfoɔ no, wɔn ba me nan ase bɛ gye akwankyerɛ kɔ. But wo nim, ahintasem a wɔn ne sɛ wɔn mma awia, adɛn nti na ɛyɛ a wɔn mma awia? Because wadi, waka akyerɛ ne members sɛ asɔfoɔ no yɛn yɛn mfiri Nyame, ɛna ɛnɛ ɔno ankasa hu nokorɛ no nti sɛ ɔba na ebi a member bi nso aba pray for me wɔ ha na ɔba na ɔbɛ hyia no a, nti ɔno ɔtetɛ anadwo, ɔba koraa ɔparke ne car wɔ baabi na wɔanante aba. Ɔbɛgye akwankyerɛ no a, wei, ɔba na ɔbɛdware, bɛdware aduro, mehyɛ aduro ma no na wadware, ɔwie a ɔkɔ. Na wabɛgyina pulpit so na ɔrebɔ mpaeɛ, na ɔka kyerɛ wo sɛ nkɔ na ɔmo mfiri Nyame. Woahu Nyame da?
Mebisa wo, ɛyɛ gyidie anaa mo ani yɛtu? Enti ɛntena ase mma sɔfo bi nka nkyerɛ wo sɛ baabi a wobɛkɔ a wobɛnya wo yareɛ no ano aduro no, ɔmfiri Nyame. Ɛntena ase mma wo haw no ɛnsɔ wo kɔn, mma wo ankasa wo nkɔtɔ ahoma nsɔ wo kɔn, ɛmma, sɛbio, Wonnom aduro ngu because ɛhaw no ɛbɛyɛ dɛn? Ɛbɛmene wo. Ɛno nti na Awurade adom akyɛdeɛ no wakyɛ ama obiara, ɔhwɛ ɔkra a wokuta na wama wo ɛho adom akyɛdeɛ. Enti medeɛ megye me ho di sɛ meyɛ sunsum sɔfo. Meyɛ sunsum sɔfo paa. Mate. Maame yɛda ase. Na mpakyɛw incense yi nso a ɛwɔ adaka yi mu no? Incense yi, woba ha a, deɛ ɛkyerɛ sɛ meyɛ sunsum sɔfo no ɛna ɛyɛ difference a wohu. Other churches yeah other churches wokɔ a wɔn nte incense. Dabi dabi. Mede wei frɛ bɔfo. Ɛno nso wode frɛ abɔfo. Yes yɛ wɔ nneɛma adeɛ bi a ɛyɛ hwɛmm biara yɛde frɛ spirit. Oh deɛ mpɛ sɛ meka no no adeɛ bi a ɛyɛ hwɛmm biara no yɛde frɛ spirit.
Ɛndeɛ na ɛkyerɛ sɛ yɛdwale koraa a yɛbɔ spray ne adeɛ yi. Ɛnyɛ mm ɛnyɛ. Ɛnnɛ spiritual marriage bebree no a aba no, meda ase, woakae me asɛm. Spiritual marriage bebree no a aba wiase no nyinaa no, ɛyɛ spray a yɛ use no a. Saa. Yes, because adeɛ bi a, bisa wo nana, yɛn nananom abrɛ so, yɛn, yɛn sɔre kɛkɛ nte sika nkɔtɔ spray nhyɛ o, bisa, wɔn bɛka akyerɛ wo. Wahu? Ne sua tra, yɛsua ma no atra. Ɛnnɛ, aketesia bi asɔre a na wakɔtɔ spray na hwehwehwehwehwe na ɔde agu ne ho, ne ho ayɛ hwam. Ɔnam no, spirit bi nam, ɔte scent no a ɛyɛ no fɛ pɛ, anaa scent no yɛ no dɛ pɛ na wabɛn wabɛn no. Wɔba a wɔaba abɛware o. But yɛn nananom abrɛ so na saa deɛ ebi nni hɔ. Yɛn nananom abrɛ so wɔdware wie a ɔde alum agu nsuom ɔde ahyɛ n'amɔtuom anaa nson anaa nketwa deɛ ne ho ɛmmɔn. Sense bia ni ne ho o kepi ne ho neat ba ɛnɛ ɛnamanfo a yaba bibiaa spray nipa bɛ sɔre ɔnware koraa no ɔde spray agu ne ho ɛnɛ spiritual marriage bebrebe a abu wɔ wiase no ɛyɛ spray enti spray ne saa nneɛma a ɛyɛ hwiam biaa no yɛde fre sunsum. Ɛne sɛ spray no deɛ ɛsɛ sɛ yɛ use o dabi dabi ɛnyɛ. Dabi dabi dabi dabi dabi yɛ use spray kɛkɛ enti fɛ sɛ nka ne tete no yɛ nananom neɛ ɛma ɔmo hu sɛ wei ɔyɛ ɔdi ɔdi ɔyɛ ɔdinsifo anaa wei ɔyɛ kɔmfo ɔte nipa no scent. Yes yɛn nananom abrɛ so no na obi te wo ho scent mpo spray scent mpo ti me ɛyɛ dɛ ɛsɔ wo hwɛ nti yɛn yɛn nsu spray kɛkɛ ɛnɛ na nibie suahu no atra yɛn sua ama no atra nti ɛnɛ yɛn ne nam wo bɛ hu na spray no ayɛ competition nti ɛnɛ spiritual marriage bebree adɔ so wɔ wiase.
Monkɔ so ara na monhwɛ Dora TV, mon like, mon subscribe na mo nhyɛ, na ɛbɛboa mo ama moahu ahuntasɛm, nneɛma a ahintaw, nneɛma a ɛwɔ sɛ yɛhu a yɛnnim. Ɛnnɛ asɔfo bebree no ade nneɛma bebree no ara asie yɛn. Sɛnea yɛn maame kaeɛ no, wɔba a, wɔabɛka akyerɛ yɛn sɛ yɛnyɛ, nanso wɔn a wɔkɔ no, wɔakɔyɛ no wɔ kokoa mu. Kɔ so ara na hyɛ duru ara. Te wei deɛ, ketewa bi koraa na yɛama woahu yi. Yɛbɛkɔ so ara ama woahu nneɛma a ɛsen sei, nneɛma a ɛboro adwene ne nteaseɛ so a ɛsen sei. Maame, mpakyɛw wei deɛ yɛbɛsrɛ wo de wo namba ne wo location bɛto dwa ama yɛn. Yoo, meda ase.
Atiefoɔ, obi a ɔretie me biara, meyɛ asɔre efie ada. Wopɛ sɛ wuhu me one on one a, Efiada ne Kwasiada wobenya me one on one, Efiada ne Kwasiada wobenya me. Ɛhaw bi a wode ba biara no, woba a, metena m'akonnwa mu, mehwɛ Nyame mma, mewie a mema wo akwankyerɛ ayɛ. Na mmom no, sɛ obi daadaa wo sɛ ɔba, wo ba no ɔngye hwee a, me menyɛ saa nkurɔfoɔ no bi. Me deɛ meka nokorɛ. Wo deɛ wogye. Me deɛ me ka yes because sɛ bio wo ba no me de powder no guu so a yɛanfa nkyɛ me me tɔɔɛ me de nneɛma na ɛfrɛ wɔn mo nti wɔba a na wo te m'anim no asɛm na ɛyɛ hint asɛm na wo pɛ atie no mafrɛ bɔfoɔ bi na ɔno de message na ayɛ de ama me ɛnyɛ nsuo kɛkɛ na me de frɛ no me de nneɛma na ɛfrɛ no nti consultation na wo tua no asekyerɛ ni me yɛ asɔre kwasi ada seven thirty pɛpɛpɛ ne yɛ astate asɔre ɛfi ada nine ne yɛ astate asɔre ɛfi ada deɛ yɛ sunsum adwuma. Enti ɛne deɛ woba a gye sɛ Honhom Kronkron no ankasa release yɛ ansa na yɛapɔn. Wohwɛ me akyire akwan a mewɔ Nsawam, ɔko bɛyɛ yie. Baabi a wowɔ biada, foro kaa ɛbɛsi Nsawam, ɔko bɛyɛ yie. Nsawam mobile, wosi Nsawam mobile a, twa kwan no mu, ka sɛ worekɔ ɔko bɛyɛ yie station. Wodu ɔko bɛyɛ yie station a, wo nso wohwehwɛ Mama Dora, akwadaa koraa de wo bɛba m'asoɛeɛ. Tena kaa no mu, ɔde wo bɛba m'asoɛeɛ. Woba a, Nyame bɛyɛ Nyame. Na wo haw no, the moment a wobɛfiri wo fie mpo a wobɛduru asase kronkron yi so no, na ɛhaw no adwane. Ɛhaw ne amanneɛ bi, ayarefoɔ wɔ ha, me sa stroke yareɛ, me sa diabetes, me sa BP, ɛkyɛ sɛ yɛfunu yareɛ, nea ɔpɛ awoɔ, deɛ n'awareɛ, ɛkyɛ sɛ ɛ, ɛ, ɛhaw biara deɛ ɛyɛ spiritual battle biara no, me Nyankopɔn no, N'abasa no, ɛnyɛ tia sɛ ɛnso wɔ gyeɛ. Ka kyerɛ obi na obi nso nka nkyerɛ obi. W'abrɛ ate, wosu akyɛ. Wobɛduru asoɛeɛ ha. Awurade bɛfa me so agye wo. Me number a wohwehwɛ me a wobɛnya me nie. Ɛyɛ zero two four three seven two four four two five, zero two four three seven two four four two five anaa zero two four four zero seven nine Three one two mesrɛ me yɛ busy nti ɛtɔ da na wo frɛ wo frɛ baako na ma nfa wo deɛ gyae me bɛ hu a mɛ flash wo ama wa frɛ me ebi nom tumi frɛ saa ma yɛ afrɛ wo saa ɛnyɛ mea ebi wɔ ha me efiri anɔpa me tena ase na me yɛ consultation a me brɛ nti ɛtɔ da a time a wo frɛ no nyinaa no me wɔ sunsum me yɛ sunsum nwuma me ntumi mpeke ɛyɛ a me mpɛ sɛ obiara nso bɛ peke me call ɛno nti na ebi a wo frɛ a wo nnya me no but sɛdeɛ etie biara no wo frɛ a wo nsa bɛka me keep on trying awurade nhyira me atiefoɔ. ase papaapa wɔ wo mmere a woanya adi ama yɛn. Nanso meda ase sɛ woadwane abɛtoa yɛn na woama ahintasɛm bi atumi ada no adi akyerɛ Nyame mma. Yɛkɔe, yɛnkɔe oo, yɛbɛsan aba. Meda ase. Yɛbɛsan aba paa ɛwɔ sɛ, efisɛ yɛn Dora TV foɔ deɛ, nneɛma a ɛhinta, nneɛma a ɛbrɛ adwene nteaseɛ so, ɛna yɛde brɛ ahwɛfoɔ. Enti sɛnea yɛnim dada no, kɔ so ara na hwɛ Dora TV.